Mema mo akwaaba ba kɔnkɔnsa ahemfie. Aha deɛ, gye se yɛahu anaase yɛante. Yɛhu ne yɛte nso, yɛde wo bɛba ne yɛasan akyerɛkyerɛ wo. Yɛfrɛ me Nana Akosua Akoma, a dodoɔ no ara frɛ me Nana Akoma, na kɔnkɔnsa a yɛde rebrɛ mo no, ebi nie. Ɛyɛ apolisifoɔ akɔhu cocaine wɔ maame bi wig mu. Deɛ ɛtɔ so nie, ɛyɛ Afia Schwarzenegger. atoto bi ama ne Christian Councilfoɔ. Deɛ ɛtɔ so nie, ɛyɛ sɔfo bi a wagye din wɔ Ghana ha se Bishop Bernard ankɔ heaven. Yɛretwa yɛn ho aba, yɛbaeɛ yɛde kɔnkɔnsa ne nkyerɛkyerɛmu abrɛ wo. Mema mo akɔ aba ba bio. Kɔnkɔnsa ne nkyerɛkyerɛmu nie. Ɛyɛ yɛayɛ West Africa, Nigeria, ɛna maame bi retu kwan akɔ aburokyire. Ɛna kɔstɔmfoɔ gyina no sɛ wɔhunu sɛ asɛ kokin wɔ ne ho na wɔn sɛkye ne ho sɛkye ne baage mu. Wɔn a ɛho hyee na maame bi gyina nkyɛn na wɔn se wɔn ntutu ne ti nwi no mu. Afei ɔbra bi se ah na ne ti nwi deɛ yɛ dɛn na Cocaine bɛwɔ mu. Ɛna ɔsɛ ɛyɛ wig na ɛhyɛ no nti momma yɛnyɛ dɛ yɛntoto mu. Ɛhɔ ara na wɔtoo maame yi wig ɛna wɔtotoo mu. Sɛ cocaine ni abɔ ne sɛ fufuo ntoa. Ei! Ɛyɛ asɛm o. Ghanafoɔ, Nigeriafoɔ mpo nie na Ghanafoɔ deɛ yɛnhu deɛ ɛbɛsi o. Ei!

Mebaa wiase me nhuu cocaine da na cocaine koraa me huu yɛ yi ɛno koraa na ɛyɛ movie ɛna yɛ a yɛ Ghana ha taa gɔɔ ɔmo mu ɛ cocaine a ɔmo kɔ yɛ yɛ a yɛ kɔ kye ɔmo wɔ airport yɛ ɛno koraa ɛba wiase ɔmo se ɛyɛ kokonte ei ɛyɛ asɛm o ɔbaa basia paa atumi asoa cocaine wɔ ne tiri so sei even koraa ɛyɛ me nwanwa ei hmm. Ɛyɛ asɛm o! Nkɔnkɔnsane deɛ aduru se nie. Ɛyɛ ya yɛ fia Schwarzenegger se ɔnte aseɛ sɛ Christian Council foɔ mmɛkasae mfa issue no a ɛfa Cecilia Malfo ne Joyce Blessing ho ɛnam sɛ obi nim ɛne eh asɔfo foɔ bi nom e issue baa abɔnten. Christian Council foɔ bɛmaa comment ɛfaa ho. Enti no ɔse ɔnte aseɛ. Enti momma yɛnkɔhwɛ video no mbra. Aane, saa na Bible kaeɛ. Wamfa yɛn sɛ ɔbɛgu yɛn anim ase. Ɛnti deɛn na Christian Council wɔn aka afa ho? Ah, ɛyɛ obi nimdeɛ a nka moatwerɛ lɛta. Nyaatwom, hypocrites. This country is so hypocritical. Wodwen kɔ a wonte aseɛ. Ɛyɛ obi nim anka moatwe mo ano. Deɛ Cecilia Amanfo yɛɛyɛ no, ɛyɛ obi nim nyeyɛɛ no times seven. Deɛ Sisi Nyamafo yɛɛ no, ɛyɛ deɛ obi nim yɛɛ no times seven. Matena ase ara de m'anim tantan yi atwɛn ara till nnɛ bena yi. Moaka m'ano atom. Christian Council no a, obiara ayɛ dinn na Sisi Nyamafo akye Joyce Blessing ɛne wagu n'anim ase ɛne wasopa no because Joyce se ɔndi Dave Joy kɔso biam. Enti deɛ spiritual by force go to your S.

Ana suddenly sesei mo nyɛ feminist biam because mo deɛ mo act mo a deɛ mo yɛ no ɛyɛ ɛyɛ pick and choose activism na mo yɛ pick and choose it's a pick and choose activism. Video yi a yɛkɔ hwɛɛ yi baa yɛn ɛyɛ yɛ ayɛ fii a Schwarzenegger se wɔn te aseɛ sɛ gospel foɔ mmienu anya asɛm a baako agu baako anim ase wɔn bɛkaa hwee ɛnfaa ho ɛfia Schwarzenegger se wɔn ɔnte aseɛ, enti ɛmaa ne ba out bɛtotoo bi maa ne Christian Council foɔ sɛ ɛnam sɛ Christian Council foɔ se ɔmo deɛ ɔmo protɛte ɔmo Gospel industry no, ɔse wɔnte aseɛ ɛna ɔbaa out na ɔbɛtoto bi manee ɔmo. Nea atwa yɛn ho aba, yɛbaeɛ de kaeɛ no abrɛ mo. ahyɛfoɔ mema makɔ ababa biom kɔnkɔnsanedeɛ aduru so nie ɛyɛ yɛ ayɛ sɔfo panyini a ɔwɔ ghana ha a yɛfrɛ no cosmos walker ɛse nyame abɛfa ne two times ɛde na kɔ hell Na ɔkɔ bi a ɔkɔhu Yaa Yɛ Kumawu Actor Bishop Bernard wɔ hell a ɔresu sɛ n'abrabɔ a ɔbɛbɔɔ no wɔ ewiase no ansɔ Nyame ani nti wantumi ankɔ heaven. Na adeɛ kyeeɛ no a n'ani so tetee no no ɛna ɔbaa Facebook na ɔbɛtwɔtee hɔ sɛ Bishop Bernard antumi ankɔ heaven ɛnam sɛ n'abrabɔ ansɔ Nyame ani. Kɔnkɔnsa no deɛ aduru se nie, ɛyɛ Zimbabwe ɛna ɔmo ɔganayzee program sɛ ɔmo hia British comedian Mister B. Na ɔmo ataletale posters wɔ kurom hɔ nyinaa, nti ɔganayzers foɔ no se ɔmo rekɔ akɔfa Mister B wɔ airport aba. Na ɔmo duru airport hɔ no ɛna ɔmo hui sɛ ɛyɛ man bi na wafeki sɛ ɔyɛ Mister B. Nti momma yɛnkɔhwɛ video no mbra. Wei na media foɔ ɛbɔ pinii wɔn a wɔn organisee program no na wɔn bisaa no sɛ Mister Bee a ɔyɛ popular adɛn nti na wɔanhu Mister Bi a ɔyɛ popular a wɔn kɔ faa fake Mister Bi de no bae na wɔn se email ne eh pictures ne videos no a wɔn de sɛndee wɔn no kyerɛ sɛ wɔn ne Mister Bi na wɔn kɔ faa no bae na wɔn hui sɛ ɛnyɛ wɔn a mepem agya ɔha ɛne yɛde kɔnkɔnsa no ɛbesi mesrɛ mo sɛ mo subscribe to me YouTube channel Godson GH Na monhyɛ sɛdeɛ afoforɔ bɛtumi ahwɛ bi meda mo ase. Audio Jungle.